Assalamu alaykum Murat Mollan. Şeýle hem top 10-yň muşdaklary. Bu näme? Ne top 10-y ýazmana geldik. Hiçden giç ýagşy diýilýär. Hakyky. Bu ne karoçi hiçden giç ýagşy diýip näme manyda aýdýar? Gijä galyp birazajyk. Ýagny bu iýul Iýun aýynda, we ýok, iýul, awgust aýynda haýsy bagşymyzyň. Sumakdam ýatyr, ýatyk galy Nowruz, dogrymy aýdaýyn, şoň üçin gijä galyk biz, hiç hili bärde bahana ýok, Nowruz ýatyk galdy. Özüň näme? Iýul aýy, awgust aýy. Sen nädip galdyň?
Näme üçin men on günje, meniň nä aýymda beri otyr arkaýyn. Ine, iýul, awgust aýynda haýsy aýdymçymyzyň klibi, haýsy. Aýdymçyň klibi topa düşdi belli däl.

Kim aýdýa? Aziza.
Aziza.
Doglan gün diýip çykarypdyr.
Gyzlara gül alaýdym o TikTok. Gül alaýdym.
Näçinji orun? Toponymyzyň onunjy ornudy. Onunjy orun. A diňe tomaşa etmeli ony boldy. Dur diňle indi meň meň toponym awgust aýyny diňläliň indi Aziza berekella. Saňa çapak çalýar. Gowy aýdýaň. Indi awgust aýyň toponynyň onunjy ornuny topuň onunjy ornuny duf atan Perhat Ataýew.

Awum bol. Beki dädem hem şoňa tiktok etdi bileň. Paýlaşma suratlarymy. Gowy aýdym.
Gowy aýdym. Dogrymy aýdaýyn. Baýram Hojatow. Men hem iýul aýyna goşulýan dogrymy aýdaýyn. Olar aslynda bilýäňmi, söýgülisini baryny gysganýarlara degişli aýdymlar gowy. Soň gelnejemiz hem gabanyp dur öýdýän çoto bir hil paýlaşma suratlaryny. Agam yzyňa düşüp ýör. Gaty gabanjaň öýdýän. Birinji tiktok eden Beki dädem şoňa. A, birinji tiktok eden beki dada. Paýlaş bu öz suratymy edi. A, öz suratymy.
Hazır biz Oskary bereris diýip oda beki dada. Indi awgust aýynyň dokuzynjy orny diňläliň. Aýlara. Çota öňkaý bäşinji orundy. Bulaý dokuzynjy orna geçipsiň. Näme edeli begenelimi gynanalymy elbetde gynanýas Aýlara. Beýtmeda dokuzynjy orun bolupsyň. Dokuzynjy ornam gowy. Ýöne tüweleme Aýlara bilen köp işle. Her aýda bir klip hökman bar. Her aýda bir klip işleýär. Özem şahsy ot bilen.
Aýlara, sen gören oklary diýip pikir etjek bol, bizem görýäs diýip pikir etdireli saňa, bolýamy? Topolymyzyň awgust aýynyň topolymyzyň dokuzynjy orny Aýlara. Baýram Hojadow tomaşa edýär. Gyzlara ýol beräý, Aýlara. Baýram Hojadow.

Karoçi tans edeli. Hey, hey. Dur. Aýdymyň ady tans edeli. Aýdymyň ady tans edeli. Durup dur diýip. Zajigatelna. Tans edýär diýip aýdym çykardyk. Tans edip biraý diýýär. Muskatlylar. Bolýar, bolýar be. Sekinji orunda awgust aýynda elbetde men bir zada haýran galýan. Muskantlar zatlar marketiň içinde, tansçylar zatlar marketiň içinde. Biz bir zat reklam etsek, tutuş şamra doragyp marketiň içinde reklam edýärler, bir birden. Produktyň arasynda diýip çalasy.
Elbetde Şamyrat Orazow.

Oýo iun assaho awaza gidýär emmex gaýta köplük. Goý gitmändir özün pon ýeke duýupdyr. Kim aý kim?
Beglermi?
Beglermi?
Özün ýeke duýupdyr. Asly köpçülik.
Komatdan çykman oturyp täze aýdym ýazypdyr. Aýdymyň ady?
Ýeke duýýan diýip.
Begler awaza gitmändir aý. Ýöne men gördüm mukam diýdiňä awazada. Ýo ýo ýo gitmändir.
Ýa awazada-da bir kom talyp ýeke joz içinde otur aýdymka. Ýok. Çygar neke duýup dur pomy. Näçinji orun? Ýedinji orun. Ýedinji orun.
Aý begler gutlaýas. Öňem birinji orun, ikinji orun düşýäň we ýedinji orun. Ýeke gezme. Çynymy aýdaýyn köplük bolup. Biz çagyraý ýa söp.
Bararys biz. Ha bizem.
Ýa-da puluny töle awaza özümiz erteris seni. Bolýa.
Ýedinji orunda näme aýtsa gelişýä. Näme klip etse ýöreýä.
Agat Dönmezow! Ananaýda sen! Ýedinji orna Agat Dönmezow! Ýedinji orna bolsa mam meň ýüregimde birinji orun! Ýene ýalňyzlyk!
Begler, ýeke duýýan!

Ýüregimiň içinde sakladym seni Meni ýatlap aýdarsyň bu söýgi aýdymy
Iýulaýynyň nji altynjy ornuna Habib Habib Nurmagomedowda Habib. Aaa men näbileýin oglum aýdym çykaryp başladyň. Habib öz aýdymy bilen ýagny başga barmy diýen aýdym çykartdyr. Söýgülisi ikilik edýär şon ýaly aýdym da. Nätdiň aý? Meňki diňe şon ýaly düşüp dur. Eý ulan meňki. Dogry okaýaňmyr sen? Ýa dogry okaýan.
Dogrymy?
Neýli boldy bile bu topar. Näçinji orunda? Altynjy orunda. Altynjy orunda bä.
Aý bor Habib sen näme diýeli o geçdi bolsun. Sen aýt. Turan Orazow. Toponymyzyň, ýagny muşdaklarynyň ses bermeginde altynjy orunda, ýöne şo gyz bar-a. E, meňkem şon ýaly bolup durar-a. Şo gyzyň ýüregi ýok bolmaly, dogrymy aýdaýyn. Ýüregi ýok. Sen ýaly oglany söýmese bar-a, özünden gursuna aç galar-a şo gyz-la. Aýdaý şoňa-la. Muny söýmeseň bolar, sebäbi munda sypat ýok-da. Owo!
Altynjy orunda, Turan Orazow.

Batyr, şahsot. Şahsotmy?
Berek, meňkide-de şahsot düşüripdir-ä. Işleýärler, haw, şahsot, berekella. Batyrow production, dogry dälmi? Hawa, hawa. Elbetde, indi meňkide bäşinji orunda şeýle energiçni, ol hem iýun aýynda bar. Berekella, hoppa! Durdy Durdyýew. Elbetde.
Şöwle Durdy Durdyýew neme diýýär ekeni, açylýar diýýär. Prosto berekella diýmeli. Berekella hoppa aýdym gamady. Durdy Durdyýew awgust aýynda bäşinji orunda. Aýlara bäşinji orunda tomaşa edeýliň.
Yok meni taşlama, meni taşlama, meni taşla başını başlama, meni taşlama, son seni hiç bağışlama.

Näme boldy?
Şamyrat Orazow. Näme diýýär? Söýüpdir birini. Onda çagalar bar dämi? Ýa indi klipde. Ha, klipde.
Ha, klipde söýüpdir.
Olam bolanok. Biläm hiç ýyl. Çäre ýok diýär indi boldy. Nä telefon?
Gyzyň telefony ýokmy? Ýa telefony bar. Çäre ýok, söz geçenok diýär boldy. Aýdyma da çäre ýok diýip goýupdyr adyny. Gün bir aýdym klip Gün şu taýda döräpdir-de. Topogona-da dördünji orna düşüpdir-de gün. O, sen ýaly... Çäre ýok, agam, dörde düşseň. O, o. Näme deýin?
Deý, sen ýaly oglana gyza söz aýtsaň, olam bolman bolsa nähili bolar? Gel-ä, ökrederiz. Şo klipdäki gyzlary alaýsana. Dördünji orunda, elbetde, Söhbet Jumaýew. Aýdymyň ady, Haýyş. Näçe wagt bäri gynaşsaýdym, çykaryp gelýärdi-ow. O.
Näme bolýar hasapada? Gowumy ýagdaýlar? Uly amja neýli bir gürleşerler. Ýöne täzelikde Hajy Ýazmammet halypa bilen hem düşüripdir sap üç gol. Nesip bolsa indiki aýda, ýagny sentýabr aýynda birinji orna garaşýas biz-ä. Söhbet Jumaýew awgust aýynda dördünji orun. Näme Söhbet Jumaýewiň öýünde ýaşaýan ýaly.

Indi bar-a. Ýene-de Söhbet Jumaýew.
Ýene-de Söhbet Jumaýew.
Özem ýene-de doglan gün diýen aýdym bilen. Doglan gün aýdymy. Hawa, ýene-de gyzlaram köpeldi-de, aýdymy doglan güne goýman-a. Doglan gün, doglan gün. Şolar ýaly aýdym köpräk çykarawer ýöne. Hawa, doglan güne goýman gerek. Näçinji orun?
Ýok, üçünji orun. Üçünji orun.
Bar. Mende kimka göreliň. Birine bir zat diýmäkäňiz gaty pikirleniň. Dogrymy aýdaýyn. Näme edesiň gelse, owo, birine bir zat göni diýip goýbermeli-dä. Akyl geldi öýdeniň. Owo.
Şul aýymyzyň üçünji ornuny Serdar Çaryýew, Durnalar, klip, Meň pikirim.

Näme üçin?
Bamy?
Ýog-a. Biz düşürip otyryk.
Awgustaýyň üçünji ornuna Serdar Çaryýew. Üçünji ornuna.
Söhbet Jumaýew doglan gün.
Her ýylda bir gezek belläp bu güni. Saňa getirdik gülleri.

Gaýysyz ata baýsyz çöre diýildi gançak bolýa. Kung fu. Aa. Ýa meň pikirimçe. Ýo bular bara.
Artyklar kung fu kompaniýany açjak bolýarlar. Ýo men soradym.
Ha näme. Karoç bir gün boşadyka toý ýok dedim şo gün. Näme kung fu pandan görüp oturan ekenler telewizorda. Ha multik menem gowy görýän. Şonda kelle urupdyrda göni mähtem ogurlapdyr. Klibini klibini etjek diýip gürleşip otyr kalan mähti çalaja eşdipdir. Şeýdip kung fu aýdym bilen kung fu klip. Peýda bol. Olam Art Studio bilen edipdirler. Boldy. Berekella.
Ikinji orunda. Ikinji orunda.
Indi iý bolaýynda. Birinji orunda däl-de, ikinji orunda mynasyp bolan elbetde Selbi bilen Alişka. Smsja. Şol aýdym. Bax, edil şon ýaly diýendirler. Smsja.
Şol aýdym ikinji orunda. Berekella.
Ikinji orunda Selbi bilen Alişka iýul aýynda. Awgust aýynda.

Şol aýdymy özüň bilýäňmi? Gatyrak, gatyrak diýipsene. Suw.
Öň bilýäňmi, moda boldy. Aha. O, Azat Orazowyň aýdan wagtlar. Gaty geçip barýardyň, gol tutuşyp, men geç gitdim, gol tutuşyp şo. Suw dep. Bilýän şo wagt moda boldy. Bilýäňmi? Täze nişan. Soprano çykar, ýene moda boldy. Ýene moda. Men Azat däl, men Mary. Birinji orunmy?
Ön birinji ornu.
Ýeri. Suw sep. Men Azat däl, men Mary. Birinji ornu. Haladyňmy?
Näme hany? Haladyňmy?
Men halamadym.
Sen beşka birinji orunda awgust aýyny döwdi pytratdy. Sen näme o Bekidada aýdym klip çykaranok zat diýip näme? Çykarýan. Gazganyň barmy? Birinji aýyny. Birinji orunda Bekidada bilen bilelikde Oýun güýçli Selbi lan. tuwukly juwa. Haladyňmy birinji ýer Selbi? Halamadym.
Elbetde halar birinji ýer Selbi. Men halamadym.
Karoç şu aýdymyň ideýasy. Haýsy aýdymyň ideýasy? Men ahalamadym mara sen.
Aha. Şoň ideýasy hem gutarda ýan kadr ýapylanda soň bek dälim beýle çekip aýdýada. Şoň ideýasy meňki şon aýdym diýä. Ow. Selbi bek dädelerden çykyp şol aýdymy döredipdir. Ha, ideýa şo karoç bek dädemiki. Awgust aýyny döwdi. Birinji ýer. Selbi. Awgust aýyny döwdi. Soprano Azat Orazow. Suw sep. Azat Orazow sen Primoý efir görýän bolsa saňa am sag bol diýjek bolýan wara. Dude!
Diş diş diş diş. Dude! Soprano sag tibe spasibo gel bana işlel menem erbet göremok şo pikiri.

Selbi men şuny geýip göräýdä. Hmm gowy eken.
Menä halamadym.
Selbi şu sowgadymy kabul edäýdä. Hany göreýin.
Haladym.

Soň öýüne barýas. Bolmasa toýda bolsa toýuna baryp sowgadyny berýas. Şşt. Ýene bir zat. Aýdymçy özi bilenok.
Surpriz. Täzelik bar.
Ýene bir täzelik. Näme? Beki dädem şu haýsy aýdymçyň aýdymy bara klibi birinji ýer alsa, şony düşüren klip mekere-de sowgat berýär. Klip mekere-de topunymyzyň adyndan. Olam dostawka bolýar.
Eltmesi mugt. Elbetde klip meýgirler gaty göründirlay meň pikirimçe. Ýa bir iki däde birinji ýer alyp şoňa. Oýy bu gezek özi alýara. Şoň üçindir aý taý taý. Onda ýene-de bizi tomaşa edip bilersiňiz. Aýdymçylarymyzyň ýanyna baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanyna bar. Aý bärik. Sen mara barýaňmy? Karoçe ine şu Nesibe tagamlaň adyndan hemem HM Mebeliň adyndan Toponmy? Hum Home Mebeliň adyndan. Elbetde ine Soprano ak gül, Selwa. Selwa da gyzyl gül. Elbetde Nesibe tagamlary janyňyz sag bolsun bize hemaýatkär bolýaňyz. Spasibo. Elbetde naharam bolýyn, gül gurja. Nirde bolsalar tapdyk Selwinem Sopranam. Mesele däl hiç. Bu gün altynda eken toýda ekella häzir. Üstüne baryp bermeli. Bulary tutmak kynrak boldy. Öne bir gül zeminiň öňünde, bir artynda da. Biz olary tutar. Es.
Gül berjek bolýan. Assalamu alaykum.
Gowum brat. Ay nakara iýmeýän diýdi. Am karoç birinji orun alyn toponda. Muşdaklaň pony ses beripdir da. Elmydama birinji ýerde.
Men bula ine Hymho Memeroglyn adyndan. Hymho dämi? Owo. Bulam Nesibe tagamlaň adyndan. Geljem örmeli.
Owo.
Prosta öýe baraňda hiç hili bahana bolmaz ýaly gülem gülem berýär sen. Takoý sumýaly.
Bolly. Birinji ýer elmydama birinji ýer bolam. Elmydama birinji ýer. Elmydama. Suw sep.

Salam aýdyň. Nesip etsin agam. Nesip etsin brat. Dawa. Aga şu beki kamera aýlan. Saprana azap edip bize gül alyp berdik, olam geçip barýan bir gyza berdi. Indi Selbä garaşyp otyrys. Sapranana tutduk. Selbe mi gelmelimi? Hı. Staýda näme 8-den 9-a toý bar ekende. Garaşýan. Garaşýan, sen geleriňe. Haladyňmy Selbi?